Sefydlwyd cystadleuaeth Artes Mundi yn 2003 ac mae'n cael ei chynnal pob dwy flynedd. Mae'n gystadleuaeth sy'n llwyddo i ddenu gwaith gan artistiaid rhyngwladol o bwys, a dyma'r wobr ariannol fwyaf ym Mhrydain i waith celf. Ac mae'r gystadleuaeth wedi mynd o nerth i nerth a'r diddordeb ynddi wedi cynyddu hefyd, gyda dros 300 a hanner o bobl yn mynychu'r noson agoriadol eleni. I gyd-fynd â naws rhyngwladol Artes Mundi, mae Siân Melangell Dafydd, un o gyd-olygyddion Taliesin, wedi teithio yma o Baris i fwynhau'r arddangosfa a'r gystadleuaeth. Felly, pwy 'di'r saith artist sydd ar y rhestr fer eleni? Wel, yn gyntaf, dan ni'n eistedd yn yng nghosodiad Sheila Gowda o India. Mae'r drymiau mawr du yma, dach chi'n gweld, mae hwn yn Datblygiad o waith gafodd ei ddangos yn y Serpentine yn Llundain ryw chwe mlynedd yn ôl, a hefyd ffotograff o'r enw Y Fro, sydd yn fychan iawn ac yn agornel ond yn arbennig o ddiddorol. Mae gwaith Miriam Bogstrom o Sweden yn taro ni wrth i ni gerdded i mewn. Mae hi wedi ail-greu rhyw fath o stafell wydr, wedyn torri hwnnw a rhoi mannequins gwydr yn y gofod yna, a creu tapestri o'r adlewyrchiad, o'r adlewyrchiad, o'r adlewyrchiad. Yr artist nesa ydi Darius Mixus, mae o'n dŵad o Lithuania. Mae o ag obsesiwn â proses a wedi rhoi briff i'r amgueddfa i fewnbwnio, i dewis nhw o eiriau penodol o erthygl wedi sgwennu am ei waith o, i mewn i bas data yr amgueddfa. A wedyn ma'r gwrthrychau yma yn gael eu gosod yn yr ystafell sydd yn cynrychioli y waith o. Yr artist nesaf ydy Apolonia Srnic ac um, mae hi yn dŵad o Slofenia. Mae rhywun yn cerdded i mewn i ystafell sydd â glaswellt cogio, fel petai, ar lawr. A mae hynny'n creu wrgylch o rhywbeth o ganolfan cymdeithasol fydde rhywun yn mynd iddo fo mewn dinas. A mae yna fideo o ffrwyth yr ymchwil yma ynglŷn â manteision o ond hefyd y problemau o ddatblygu ardal fel y Bae. Nesa ydi Teresa Margoles o Mecsico. Be sy'n ddiddorol yn ei gwaith hi ydi bod hi'n gweithio mewn corffdy a'r dŵr mae rhywun yn glywed yn disgyn ac yn taro ar blatiau poeth ac yn egri yn syth bin ac yn creu oglau llosg ydi dŵr sydd wedi cael ei ddefnyddio i olchi cyrff, yn arbennig bobl wedi'u llofruddio ac ati. A beth am y llawr oedd wedi'i osod ar ochr arall yr arddangosfa? O, mae hwn yn waith arbennig. Mae hwn yn waith personol iawn iddi hi. Mae'n dangos y llawr lle gafodd cyfaill iddi i lofruddio. Mae'r llawr 'ma'n dod o'i stiwdio fo. Phil Collins nesa, mae o'n dwad o'r Almaen. Mae o wedi casglu 80 yy ffotograff. Yym, wedi bod yn teithio yn Ewrop ac yn cynnig a datblygu ffilmia bobl am ddim er mwyn iddo fo wedyn gael yr hawlie. Mae o'n ddiddorol o ystyried be rhoedledd ffotograff ond hefyd bywyde bobl mewn ffor. Yym, a ma rywun yn teimlo fel bo nhw'n nabod y bobl ma o o weld y cipolwg.
Ac am y tro cyntaf, mae 'na elfennau o Artes Mundi yn mynd allan o'r adeilad mawr 'ma, yn does? Oes, mae gwaith yym Tania Briguera yn yn yn arbennig o ddiddorol o ran hynny, achos be' sy'n syfrdanol am ei gwaith hi yn yr arddangosfa ydy bo' hi ddim yma, mewn ffor'. Mae hi yym yn trefnu digwyddiade yn ystod y cyfnod pan fydd yr arddangosfa ymlaen. Be sydd yn mynd a'i bryd hi ydi mewnfudiad, a edrych i mewn i statws rhywun sydd yn yn mewnfudo, a wedyn dan ni'n gael yn gofyn i arwyddo rhyw fath o gytundeb bod ni'n mynd i fod yn driw i'r hyn mae hi yn trio ei osod fel fel mudiad cymdeithasol.
Wel, diolch i ti, Siân, am rannu'r argraffiadau yna. Mi fydd 'na gyfle nes ymlaen i ni sgwrsio ymhellach a dwi'n siŵr y bydd 'na dipyn o drin a thrafod ar Artes Mundi hefyd. Diolch.